gadzira economy hashtag e, ini satoni bindura ndinosapota zanu p f tiri kutaura kuti madhara ezanu p f gadzirai nyika gadzirai economy vana baba nana amai vari kutungamira zanu p f vakabata mahofisi enyika please ndapota gadzirai nyika gadzirai economy zvinobhenefita munhu wese wezimbabwe asina kukuvhoterai neakakuvhoterai zimbabwe haichina kumira zvakanaka zimbabwe aamamvemve zimbabwe amarara makatarisa muchiti muri kutungamira nyika nyika inotongwa nevene vayo Asi maitiro amuri kuita ayaya nyika yakutongwa zvoudzvinyiriri, nyika yakutongwa zvoutsotsi. Saka tiri kutaura kuti gadzirai nyika varume. Imimi muri kubenefita kunorapwa kunze kwenyika, vana venyu vari kunodzidza kunze kwenyika, muri kubenga mari kunze kwenyika, muri kutambira foreign currency. Isusu tichinonga svosve nemuromo. Macivil servants vari kutambudzika. Mapurisa, masoja, mateacher, maCIO, magadhijeri nemamwe macivil servants vari kutambudzika asi imi muchidya rifa moga. vabereki vedu vari kurima kumamisha uku uku havasi kuwana mukoro unotenga vanhu vari kutambura kumamisha uku 44 years hatina nzira hatina matad road kumamisha uku 44 years vana mbuya nanamai vedu vari kubika nehuni kumamisha uku 44 years vanhu vachiri kumwa mvura yemumufuku 44 years kuzvipatara hakuna mushonga 44 years vanhu vari kugara vari kugara vana vari kudzidza vakagara pazvidhina saka tiri kutaura kuti varume vezanu p f gadzirai nyika nyika yakaora chatinozviti isusu tiri kuzvitonga papi tiri kuzvitonga papi takaunza takarwira rusununguko ndepapi mawar veteran kana muchindinzwa mawar veteran ndo rusununguko here rwamakanorwira kusangoro Vana Mjibha nana Chimbwido ndizvo zvamaijibhura here izvi zvokuti izvo vanhu vashoma shoma vari muZanu PF vadya vachiguta asi vazhinji vachitambudzika ndozvamakajibhura here izvi zvokuti vana veZimbabwe vanorarira mari pamutsetse asi vakuru vakuru vachinotora mari dzavo panguva yavadira uye sarari yavo vachitambira nemaus dollars asi macivil servants maticha masoja maciwo mapurisa magadhijeri manesi madoctors vachitambira mabhondi kana kuti vachitambira mari yemumhepo ivo vachipuhwa zvavo maus dollars vakanyarara kuti zii Ndizvo here zvamakarwirawo kuhondo izvi nhai vana Mjibha nana Chimbwido, ma war veteran? Tiri kutaura kuti aiwazve gadzira economy hashtag tiri kuda kuona a better Zimbabwe. Road dzine makomba umu ma war veteran makatarisa, ma youth makatarisa, vana veZimbabwe makatarisa, vana mai makatarisa. Machaina achikodobora makodoborera aanoita ukuku vachienda ne, ne, vachienda nediamond redu vachienda negoridhe redu vachienda neplatinum platinum yedu kuchina isusu tichisara takaoma muromo maindastry akavhara uko but maindastry ari kuseenza izvozvo izvi ndiye mashefu e, e, vari muzanu p f havabhadhare tax kuhurumende vanoemployana pache zvavo pahukama hwavo pachikamarism mamaini ari kuseenza ndeavo vari kurova goridhe pamadiro ajojina asi isusu tikanokorokoza ndikabatwa ndiine two points ndinofira mujeri five years vana hererero tachikwaya vachinzi vabhadhare faini vapuhwa mabasa akakosha kuzbc isu tichifira mujeri asi vachiti huyai mutivhotere enough is enough Gadzirai nyika varume, gadzirai nyika. Nyika haisi yenyu varume veZanu PF, nyika ndeyedu isu vanhu veZimbabwe. Tisu takakutumai kuti munotimiririra, tisu takakuvhoterai, hamusi mashefu edu imi. Isusu ndisu mashefu enyu nokuti ndisu takakuvhoterai ipapo. Saka mukatora nyika muchizviti imi muri mashefu, hamuzi mashefu. Hamusi mashefu edu kana one day. Hamunyariwe here kuona kana magraduate achipedza chikoro vachitengesa airtime kana kuti vachitiza nyika? Hamunyariwe here kuona mayouth achigara mumabridge mu vachiita zvokuita zvemadrugs? Hamunyariwo here kuona vana vana mai vachiita zvekutakurwa nemabhara kuenda kuno kuno kuti vanozvara kunhingi kuzvipatara asi imi makapfinyira maherikopta ku kunhingi makapfinyura maherikopta ku hamunyare here kutora mari taxpayers money yevanhu muchinotengera madzishe motokari vanhu vachitambudzika Hamunyariwo here kuona vana vevanhu vakakuvhotera imimi vachidzidza kumamisha uko vakagara pazvidhina? Imi vana venyu vachidzidza kunana Britain, America, eh, Russia nakunana China. Hamunyariwo here kuona muzvipatara musina oxygen? Munenge muchiti muri kutonga ani kana zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita izvi? Hamunyariwo here kuba command agriculture munongotora command agriculture moya movhara machembere kumusha muchivapa tumabhegi one one netumbeu. Enough is enough gentlemen, igadzirai nyika. Hamunyariyo here kuona CBD Harare capital city yakaora maorera yakaita imi makatarisa kudaro so Hamunyarewo here kuona ma major roads akatsemuka kuita makomba makomba kudaro so. Hamunyariwo here makaenda kwana Madzewa kwatinobva uku kunana Bindura uku kumamisha kwatinobva uku. Makomba makomba ari mu road umu. 44 years hakuna tara road. Nyaraiwo varume gadzirai nyika. Gadzirai nyika varume musatora Zimbabwe as a private limited company yenyu kana kuita tuck shop yenyu. Zimbabwe ndevanhu. Gadzirai nyika varume. Gadzirai nyika. Gadzirai economy hashtag.